wena ntsena i risimu leri ri nga huma rini okay that was my first song uh, in 2017 mm -hmm. a ku ri simu ro sungula loko va ta ni vita va ku a wu le ku titwa vhesi ya wena ku yini a ndzi ka ku fika kwini ni kombela ku hlamula leswi ena ka nga hembi ya nandzika thank you so much nkenzile ya a ku ri simu ro sungula leri ni nga ri endla aka candy sonic un'wana loyi a nga wina ma-award na yena i producer mhm. so ka risimu leri ni one a ni leader ni tlhela ni beka ni endla hinkwaswo so hi rona risimu ro sungula ra mina rero mhm. ku va na risimu leri a wu nga ri yimbelela rona ni twa vulavula hi vatswari loko u yimbelela risimu leriya a vuton'wini bya wena hi nkarhi luwa a ku humeleleni ka miscape Ah, ka risimi ra vatswari okay me ni munhu un'wana wa ku ni appreciate mani na mani leswi va nga hi xiswona mhm. so ni ve ni famba kun'wanyani ni hlangana na baba van'wanyani so i munhu lonkulu i vanhu lava tirhaka vele ka mfumo mhm. so ni hlangana na vona ka that situation a va nga hloniphiwi hi mhana vona va tlhela va n'wi vita ku i loyi I'm sorry if a ni pfumelaka n'wi ku vula leswi moyeni mhm. but then a va n'wi vita sweswi so swilo swi ni khumba mbila mi yi vava and then ni va ni reflecta from ka ka vana van'wanyana va ka a va rhandzi vatswari va vona especially loko va va ri na vatswari va ku va na vutsoniwa number one a va swi tivi ku what if munhu loyi i na vutsoniwa ive ive mutsoniwa loko a ta kuma wena mhm. or ive mutsoniwa during the process ya vutomi so ni va ni ku okay This song nita yi tsala kuri tani hi ri vantshwa this days vantshwa a hi hloniphi hi tele hi tele and a hi hloniphi so loko I will write this song ku vantshwa va swi twisisa ku mhani i mutsoniwa a hi mutsoniwa vatswari va wena i i va na mali a va na timali va fumile a va fumanga i vatswari va ku hlayisile va ku wundlile there you are now so let us appreciate them mm -hmm. ka tinsimu to leti tembero nga hi nyika tona i vomani lava u nga u nga tirhisana na vona etlhelweni ra swichacha yani etlhelweni ra ku va va risimu ra wena ri va leri ri nga xiswona sweswi okay uh, tanihiloko ni voni ku wena ni tsala ni tirhe na candy soni mm -hmm. and a ni endla hinkwaswo mina ni ri one okay. so ka vatswari ni tirhe na junior mkhari i producer na yena yi kumeka kwala bush mm -hmm. so na le ka ti-backing na ti-leading vocals a di a ne re one nako haibo ya a ne re one nako ne tswa ni back a ni imbelela ni endla hinkwaswo swi ntlha ni tsala ka mhm. so mhm. ku na risimu leri nga ta landzela sweswi eh, u te hi matilda risimu leriwani ni lava loko ni ri yimbelela ri va ri ri ka xiyimo xa vunaro hikokwalaho ka yini u lava ku risimu leri ku va rona leri nghenaka sweswi u na ku xitori xa kona xi ri yini velavela okay siret maya um eh, okay u va u ri wansati ene mhm. ivi u va ka situation la ku exi ku na munhu loyi u n'wi lavaka ene wa n'wi rhandza um mara a mi a mi rhandzani ko va ku like you admire that person from a distance so i love this uh, a ri okay a ri vulavule hi mina hayi sori ku vula ku ta ndlela leyi a ri hlamala nje ku heyi so yeah se mhm. ku fanela a ni lavi ku ku tsala ku secret admire mhm. so ni ku like secret it won't make sense since munhu loyi ha chata ka whatsapp so loko a ri online i can see go oh this person u online and va hmm. happy so i was like my sweetheart maya hey so yeah okay a ni lava ri reflecta nyana ka the emotions because moving from vatswari i need something yes. to uplift uh, the emotions risimu leri landzelaka na mintsu ra mina sweet admire hi nghenela

We'll leave a private life, but it's a public joy. I'm all about ten over minanta kunyikaya because you've gone too deep into my veins. Loko ni ku hleketile na ku hlamba ni hlambi famba na mihleketo na swakudya na yi salela minoa bya nga ri ni nga khandziya nsinya ni yima ka rhavi ra makumiya

hi munghana wa wena loko u ri karhi u lunghisela sonto wa wena na tlhela

ene himpela wa tiva mingiseri loko va sonto wa wena wa ha sasekanga ni a ni vula ku vana ha swi tivi e wena vana hayi loko a twitter ne mixi ku na depsy pirates yona thembisile ngomani va ku xiye matilda um eh, byela miss k ku va ni vekela swindilwani he ti fana na liteto va vekele swindilwani ne va ku hayi xem rito ra sesi ri kahle se u swi tshembini loko va ku a hi fambi studio wa twa ku rito ra wena ri saseke ku fika kwihi sweswi tlhelweni ra swa munanga miske u le ku tirhani na yini Uh, sweswi ni ni busy a studio hi le ku recording Mhm. uh, a ni ri va ku tala va ni tiva ni yimbelela ngopfu afropop na r and b so

ene as van'wani va ni tiva ni rhandza ngopfu ku endla ti-live performances than ku va ni followa ti-auto tune and all that so yeah from now on va a va languterisiwa kahle and va swi tiva ku ni rhandza ku embracer e xitsonga xa ka hina so the- va va ta hlangana swo tala swilo leswi ni nga ta swi yimbelela hi xitsonga xa ka hina loko eh, hi ri karhi hi vulavula hi tinsimu ta wena hi nga langutela rini ti-music video loko ve tin'wana na tinsimu ta tinsimu leti u nga ta u ta u ta- u nga ta ta ti twisa muyingiselo wa munghana lonene fm ni nge swi confirm so far mara the first music video leyi va nga ta yi vona Mhm. i ya risimu leri na ha ku heta ha rona a byi olovi Mhm. yes a byi olovi Mm. se noma um ka a byi i kona munhu loyi se u nga ku he mani loyiwani u ta va a ri kona ka video a no vula ku loko ve a nga kona ni kumini ha ni kona mani ni kona nakona and mara lowu fanele a tlanga that character yin'wanyana nafita ka yona. Ah, haleluya hameni hameni Eh, kambe loko hi vulavula hikuva u kombisa ku u yimbelela vunanga byo hola eh, r and b eh, afropop afro soul hikokwalaho ka yini u vona ku u fanekele u pfa u suka hala u u ya halaya ka amapiyano ni twe vulavulanyana na timhaka ta ku va u cheta gospel nkoka wa kona hi wihi velvet Ah, nkoka wa kona i ku Just want to unlock with limit, okay? Ni love wala ko nga accommodate man na man. Mm-hmm. So, I never ko na man batala uh, tisum le to wala more especially these days uh, abati tlangi uh, akwala ya economia eh. Yes. Mm. So, ni vona ku loko ndo endla yin'we maybe yi va yi ri ya gospel mara ku ri piano oh, wow. then yi ta accommodator

yo hi sweswo vito ra munghana lonene fm swi tivi ku hinkwaswo leswi hi nga ku swi endlela eh, u swi kuma kahle ka youtube channel ya munghana lonene fm makomba handle ka swiyenge swa mabulo swa swimanguva lawa vanhu va kombisa kwini miss k Ah, ka twitter em- i- at miss k chadna instagram miss k chadna ka facebook ah, account ya mina i miss k dilara anointing leyi vanhu va nga kombela the last song ni nga heta hi yona Oh, yes. Mm-hmm. leyi va nga yi kombela se ni va yi nyike yona se and then ka facebook page i miss k chadna Mm-hmm. chadna ya c ya chad from richard so na from aina i okay let me say this Mm. chadna i combination ya mavito ya vatswari va mina Oh, wow. mala mina aina papa mina i I richard Richard, oh. so hinkwaswo swi endla chadna yes a ni koni ni vusi mara ni la vutisa mani swa van'wambhuri ha i simu leri ho heta se ha famba swa n'wambhuri ka dali i simu leri a hi vulavula Ah, ni sungule in 2015 loko ni endla matric hi lava nga ni kuma kona ni ri xikolweni ni nga ri na confidence ni Oh, nga wow. swi lavi so u 2015 yimanyana confidence u ye u ya yi xava kwe dali Ndza ku twa u yi xave confidence kwi? ni yi xave ka the person loyi a nga ni kuma Mhm. tall like me slender like me so dark no like one, you ungachambuzvula yes, zvesvo yes. Mhm. so ndosvivona ku okay if this one is doing this namina ni nga swi endla mhm. so ivi a hi teka hi sa photoshoot a kwahala limpopo hi suka mpumalanga ta limpopo ta endla photoshoot mhm. from there loko va posta ka social media vana va a va ti rhandzena va a va inspire ngopfu you know what va ni encourage ku fambo ya mahlweni your skin it's all on your height everything is so mhm. so yeah nisimune ka di 2015 mhm. but nisimune ku wina tala ti crown 2016 so wanga ta na dollar kasi muna wina wanga tiro ha ah, ku na ndawu la ha ah, susetela leswi veka leyi veketela la ku makati and i believe there's next time and i bula bula sweswi wani ka lembe leri wani ra 2023 eka ku va wena u ri n'wamburi sweswi u le ku u le ku langutana neni na yini because i do know ku van'wambhuri loko mi ri karhi mi vulavula mi nyika swiphichi xa n'wina eh, mi la ku nyikela lowu mi sukaka kona wena sweswi u le ku tirhani na yini okay uh, va ku tala va swi tiva ku ri ni na my own foundation ya charity mostly ni endla sk charity fashion show Mhm. ni nyikelaka eh, mali leyi hi endlaka laha hinkwayo hi nyikelaka vanhu va le ka orphanage ya la kaya wow so sweswinyana i can say ku yi registered vele yi ready ku lava ku tirha because a lot of people a va lava ku tirha na mina ka yona and throughout the process

mikhensi misike ku va na wena ka siku ra namuntlha ni nga si kuchuchane u n'wi byela yini eh, nqambi leyi wa swi lava ku sungula kambe a va na ku kanakana xitepe xo sungula u nga n'wi byela ku a xi tekisa ku yini Ni kombela u tlhela u hlanganisa na statement xa wena lexa loko hi vulavula u ku a wu nga ri na vutitshembi u nga n'wi byerisa ku yini munhu wena loko u ka yima ni- mina vutitshembi bya mina ni byi kumini swilo swi fambe- fambeleka u nga n'wi byela yini ka siku ra namuntlha Ah, vantshwa va hina lowu nga le handle u lava ku sungula ka something mhm. uh, just know ku swilo swin'wana na swin'wanyani loko u nga za u teka the first step you will never take that step mm -hmm. so leswi mina ni nga ta mi advisa xona i ku ri believe in yourself loko vanhu va ku byerini ku you can do this and na wena u vona ku ku na that space that you can feel do that thing xa ku sungula restore that confidence aka wena uh, the first thing leyi ni la ku tivela every day every morning loko u huma ambala timpahla and that cloth it's nothing other than confidence so timpahla tete a ku vi timpahla ta wena leti u nga ta timbala before u mbala timpahla leti hi ti tivaka hinkwenu so i would say to you take that step go far it doesn't matter where you start what matters is how you start the how you start yi ta ku define it will define you wherever you are mm -hmm. and u nge need any introduction kuti vula ku hi wena mani people will just notice you mm -hmm. loko mi fika la a ti ri ni tell you ku i'm model you just saw that that because you carry that confidence with you mm -hmm. you umbala that cloth every every time you leave mm -hmm. yes hi sweswona mingisela munghana lonene fm a hi ri na hina miss k kwala tindlwini ta vona xi mi pfumeleli mani